Den Tripartite-Accord ass zanter zwee Deeg ënnerschriwwen. Zu de wichtegste Mesurë vum Solidaritéitspak 3.0 ziele jo eng deelweis Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun, eng Kompensatioun fir d'Betriber vun enger eventueller Indextranche am Hierscht an e retroaktive Steierkredit. Datt de Lëtzebuerger Modell alt nees fonctionnéiert huet, den Accord also ouni gréisser Reiwereie méiglech war, dat gëtt quasi vun alle Säite gelueft. Awer och d'Kritik bleift net aus. Déi sozial Selektivitéit an de Klimaschutz wären ënnert den Tripartitsdësch gefall. Dat bedaueren Vertrieder vu ganz verschiddenen Interessensverbänn. De Serge Pauly. Eng Ënnerschrëft, déi op d'mannst 850 Milliounen Euro kascht. Dat ass de Präis vun de verschiddene Mesuren, déi d'Regierung an d'Sozialpartner an dësem drëtten Tripartitsaccord bannent zwee Joer festgehalen hunn. D'Jugendorganisatioun vum grénge Koalitiounspartner fäert awer, datt eng Regierung, déi sech de soziale Fridden am Land esou vill kaschte léisst, keng Sue méi huet fir zukunftsorientéiert Investissementer, also fir d'Mobilitéits-, Klima a Logementsproblemer an de Grëff ze kréien. Mir hätten eis do ebe gewënscht, datt een dat géigefinanzéiert, zum Beispill iwwert eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz. Dat war och schonn 2017 gemaach ginn, deemools bei der Steierreform. Do war de Spëtzesteiersaz vu 40 op 42 Prozent gaang. Dat heescht, dat wär also och näischt Neies gewiescht, dat huet déi Regierung schonn eng Kéier gemat. Donieft fuerderen déi jonk gréng, datt déi sougenannten Energiepräisbremse lues awer sécher auslafe gelooss ginn, fir datt d'Konsumenten och incitéiert ginn, manner Energie ze verbrauchen. Datt d'Energietransitioun am Accord ze kuerz kënnt, déi Kritik formuléiert och de Mouvement écologique. Dee stéiert sech beispillsweis un de Präisdeckelen, déi och den energieintensive Liewensstil vu finanzstaarke Familljen ënnerstëtze géif. D'Caritas hirersäits huet scho bei den zwee leschten Tripartitsaccorden de Stränzeprinzip kritiséiert. Dorunner hätt sech beim Accord Nummer 3 näischt g'ännert. Mir hätten eis gefreet, wann an engem Eck vun eiser Gesellschaft méi gestrenzt gi wär ewéi bei aneren. Mir sinn der Meenung, dass en déi aarm Leit net genuch berücksichtegt gi sinn. Ech soen ëmmer, ech hunn hei Saache kritt, déi ech net gefrot hat, déi ech och net gebraucht hunn an ech hätt léiwer gehat, hätten anerer eppes méi kritt. Dës Reaktioune vun Organisatiounen aus dem Ëmwelt a Sozialberäich si wuel keng Iwwerraschung. Mee onerwaarten Ënnerstëtzung kréie si vum Direkter vun der industriellen Organisatioun Fedil, fir déi méi sozial an ekologesch Tripartitsaccorden keen Tabu wären. Wa mer méi eng Oppenheet hätte fir vläicht Selektivitéit, och mol ekologesch Incitatiounen a sou weider och mat ranzebréngen. Dat ass haut elo manner de Fall. Bon, mir hunn den Accord ugeholl, mir hunn en ënnerschriwwen an dann da sti mer och derzou. Fir datt sozial Selektivitéit a Klimaschutz net méi ze kuerz kommen, fuerderen déi jonk gréng eng Reform vum Lëtzebuerger Modell. An Zukunft missten och Sozial an Ëmweltverbänn mat um Dësch sëtzen, fuerdert d'Jugendorganisatioun vun deene Gréngen.
Bis ewell war et jo net ganz kloer, wat d'Mesuren, déi an der Tripartite decidéiert goufen, dem Eenzelne bréngen. De Finanzministère huet elo Rechebeispiller erausginn, zum Beispill wat eng Famill mat. zwee Kanner oder eng elengerzéiend Persoun oder och ee Jonggesell oder Pensionnairen iwwer ee Joer gesinn duerch déi nei Mesuren u Steiere spueren. Dir fannt d'Tabell bei eis um Internet.